हमरा से भेंट के रहत तो एहने चौड़ी में आबि के भेंट लेब ए हो टोना तू बनवार छी तोरा सबका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ल जाय हाव महिला समूह जेहने चलबै छै तेहने अहाँ सब मर्दो समूह चलाउ कैलाकि मर्दो सबके पैसा के जरूरी रहै छै ने यौ ए भगवान साफ अहाँ बेकूफ छी पढ़ल छी की एकरा से बात करब हम अपन भौजाई से बतियाई छलिए हत्थो घड़ी अपना भौजाइए से लागल रही है हाँ दिमाग खराब करके धा दे अब कल धोवा दे कनी मनी धौआ कथी करबे है धौआ कथी करबे से तो ना मालूम अंठिया के पूछे छिए दारू पीबे दारू पिया लागी पैसा मांगी छियो तो कथी हम कोनो बैंक छिए आ कि गाछी छी जे गाछ में पैसा फरे है त अहा के हम तोड़ के द दू पैसा रह के चाहिए अहा के दिए के लागी आ माय जे पैसा दे राखे लागी उ पैसा कत धरि छे अहाँ जे हमरा से ढौआ मांगे छिए अहाँ कमा के देने छिए हमरा राखे के लागी जैसे हम दुख में से निकाल के हम अहाँ के द दू धवा ना हो तो एना कर दस किलो चाउर निकाल उहे बेच के हम दारू पी लेब ए अहाँ केहन निर्लज छिए हैं घर में तो एक रुपया कमा के देबे ना करे छिए एक रुपया के आसे नहीं हब आ घर में के चाउर उठा के अहाँ के द दू हम बेचे के लागी देख बेसी में बात करते छुआ कथी के हल्ला होइ छै घर में ये माय

तोहरा वजह से बिगड़ रहल है तू जे ढौआ जे तू द देब त ई धान चाउर बेचतै आय आ एहने ते करके बेटा के सिक्का पर चढ़ा दियो ना माय अहाँ हमरा देने छै राखऽ के लागी कि अहाँ के बेटा हमरा कमा के देने हबे जे खूट में बांध बांध के राख रे बेटा रे ई गाल जे बजबै है ई केकरो ने जीत देतै अपना बात सब हैं एना नीक कर बात कहै छी तऽ भक भका के लागे है बा ऐ चुप आ तू रे बेटा आय कते रुपया चाही तोरा कते रुपया चाही हजार रुपया चाही हजार रुपया चाही तोरा हाँ आ कोनो बात नहीं बेटा नहीं खैतै तऽ के खैतै आँय ढौआ है तभी ने खाय है तखनू से टपर टपर कर यहाँ घर में से कौशल्या रखने रहते आ दौड़ धरा के हमरा बेटा के तऽ नहीं होते धरा बेटा ई एक हजार आ जा खैया पिया होते ले तो हम जाए छियो आ जा साँझे में बाप होतै एबे कैला ओ नहीं रही जाएब आ अहाँ माय जहने तऽ बेटा के मन चढ़ाबै छै ना एक दिन अहे के भारी पड़त से बात याद राखब अहाँ ये भारी कहाँ दुना पड़ जाए हे बेटा धन है आइ खैते एक हजार तऽ काल्हि लेते दू हजार हैं है कनिया रुका तऽ कनिया कथी करू नहीं करू कुछो नहीं फुराइया देह हाथ सब थरथराई है कथी करू

पाइ माँगे जाइ छी ने घरवाली मर भऽ गेलै बलेट उल्टे पटकि दी हमरे बे मौगी आबा नहि तन चला चला हम पियबै छी आइ तोरा चल पाइ हँ ए तऽ पाइ नहि रहतै हो हमरा देखी ने हमर घरवाली तऽ सर सर काँपऽ लगी एक बाजी जे कहि दै छियै पैसा निकाल तऽ पैसा चुप्पे चापे दऽ दे बुझलऽ तोहर घरवाली जिका न है हमरे पिए है आ, कहलियो पिएबऽ तऽ कथी चला ना पिया बिचाय तोरा चल, चल। मन खुश कर दो आज मन खुश के हमरा है हम चलू व्याकुल के हमरा पियात नहीं पियात पाई नहीं की करू नहीं करू हम तो सोचे चली कथी कर दे कि कुछ है चोरा के बेचबे दे मार दे चोरी वाला काम नहीं करा पोठिया रहते ने टेंशन नहीं लिया तोरा पिया ते पिया ते पिया ते घर वाली के मारत रहे छी मारबे करी जे बात ते ने छोरा कौन ने कौन दासा कर छोका चला अभी इहो मर्दबा कतऽ चलि गेलै से नहि जानि दारू पी कऽ आबि कऽ आ झगड़ा लड़ाइ कऽ लै है आ भागि जाइ है कतऽ हम खोजू नहि खोजू है चमेली कनिया हाँ दीदी कथी भेल कहलियो हमरा घरवला के देखलह ग हम अहाँ घरवला के ठीका पता लेने छियै हमरा कहू तऽ पहिने है कनिया एहिमे ठीका के कोन बात है दारू पी कऽ आबि कऽ आ घर में झगड़ा लड़ाइ कऽ लेलकै या आ भागि गेली ओनी चौरी दिस हमरा तऽ डर लगैया कहूँ फांसी तांसी नहीं लागि जाय फांसी लागे है तऽ लाग दियो ना यह निकम्मा के पछाड़ी कैला अहाँ दिन रात लागल रहे छियै है कनिया केहनो है तऽ हमर घर वाला है क केना छोड़ दिए हाँ तऽ दिन रात थूरे है तऽ बढ़िया लगे है ना आ कहे छै हमर घर वाला है देख कनिया तू सब पढ़ल लिखल छा आ हम छी मूर्ख आ ऊपर से हमर घरो वाला है नशा करे है दारू पिए है

कथी कोनो नून बदलऽ बला हइ जे हम बदलि लिअइ? आब हमरा नसीब, कपार, में ओहे लिखायल हइ, तऽ आब तऽ झेलहीं पड़तइ। तऽ झेलू ने, हमरा कथी कहै छियै? झेलबे करबइ। दोस्त, बोलऽ ना। जे बात कहऽ भाय, लेकिन तोहर बोने बड़ी मस्त हो। खबरदार सार पटिया! अय, रोक सार, पहिने पूरा बात हमरा कहऽ दे। तोहर बोने

ये भाई ये कत ये तो हक मत जाई छी ये आई घर हम जाय चल चलो ना जल्दी जल्दी ओए भमार होय है गे मैया केकरा मार होई हियै हम कत जाओ ये आई घर वाला के खूब मार पीट हो रहल हबा हमरा घर वाला के मार होई ये केकरा से हां यही घर वाला के पोठिया भाईजी जाने आ हे भगवान इहो दौर पीबा मर्दबा हमरा बुझाई जिया न देतिए चलो त बौआ जल्दी, जल्दी।

आ अहाँ केहन छियै बड़ बुजुर्ग भऽ कऽ अपने सब मारपीट करै छियै अहाँ हमरा बेटा के थूरत आ हम चुप रहब बैठल रहब हैं? तोरा माया दरेग नहीं होता सोई के मारे हो आ तू भुकुर भुकुर खड़ा छे सीखबै धोछिया ई सा कि ओकरा सोई के एक ठुनका माले त हमरा कोई देला के दया के दयो आइए दीदी अहाँ केहन छियै अहाँ तऽ समझदार छियै ने गार्जियन भऽ कऽ केना हाथ उठबऽ लगलियै झगड़ा करऽ लगलियै आइमे कहा तऽ हमर कोन गलती है तोहर सास अगाड़िया से हमरा घर वाला के पीटे छले त हम छोड़ दिए छोड़ दिए छोड़ दिए सबसे बड़का गलती ने मैं अहा कहियो अहा पैसा द द के हम अपना बेटा के बिगाड़ लिया तई पर हम दिन देखा परैया गे माँ गे की गयो गे सार हमारा हाथ तोड़ दल को मुँह छोड़ दल को बढ़िया चलो। रे बेटा रे हाथ तोड़ दल का माँ रे कुश्ती वाला रे हाथ में लकवा नहीं धोलल कवा ए चुप रहू मैं

ये दीदी माथा पर हाथ धऽ के कुछो नहि हाथ ओहिके लागि सोचऽ पड़त सोच लेलिए कनिया हमरा कथी करऽ के है से हम सोच लेलिए आब हमरा नहीं सर से पानी ऊपर भ गेले ऊ कोढ़ीबा मर्दबा हमरा कहीं के नहीं छोड़लके भैर टोला भैर गांव लड़ाइए झगड़ा केने फुरे है मारे पीट केने फुरे है हम केकरा केकरा से फरियाबा जबे लेकिन आब नहीं छोड़बे ओकरा हम सब इज्जत प्रतिष्ठा हमर माटि में मिला के धऽ देलकै आब लास्टे उपाय इहे है कनिया ओकरा से हम डिवोर्स चाहे छियै तलाक कऽ लेबै ने तू अपना घर हम अपना घर आ ये दीदी अहाँ के सासु अपना बेटा के नहीं समझावे है के लड़ाई पीट करे है तऽ ऊ की समझेतै कनिया गे माय गे बात बुझ न हमरा दे न धोवा हम नहीं पीबो नहीं तो हम पागल भ जबो रे बेटा रे पिए छे तऽ तू झगड़ा करै छे हाथ हम असैर कऽ अयले ग आ फेर जे तोरा ढौआ दवा पीबे आ कहूँ ओहो हाथ तोड़ि देलकौ तब नहीं माए आय हम पीबो आ चुपे चापे घरे चल लेबो हम केकरो से झगड़ा नहीं करबो तोहर कसम खा के कोई चुमाए रे बेटा रे दारू पी का मारि खा लै छ केकरो से तोरा बदला लिअ के रहै छौ मारि करऽ के रहै छौ तऽ पहिले हमरा कऽ दे तू झगड़ा फँस आ हम कुहका देबै

तोरा रुपया चाही न त चल बक्सा में से निकाल के दे छी अखन संग में नहीं हां चल चल बुझला है ना ओकरे बहसाइल है सब कथू अहाँ एना करू दीदी एक चोटे हमर बात कऽ के देखू अहाँके घरवला नहि सुधरि गेल तऽ हमर नाम फेर बदलि देब

लगले हब निशा ए भगवान अहाँ लेकिन चैन से सुतू नहीं दै छियै बड़ निमन काम करै छियै दारू पी लै छी आ मारि करै छी आ मारि खिबाबै छियै हमरा नहि दारू पी लिए के पी लिए के मारलक अहाँके के मारलकै यऽ बिजली दुनू साउस पुतहु मारलक हमरा अहाँ अकेला पीटलक कोन आधार बिगाड़ कऽ देलियै ओकर रे कोरही बा तेना तऽ बुझाइ हो तोरा कुछो मालूमे नहि हो जानि बुझि कान ठियाबै छी नहि एना कर तू दारू छोड़बिही कि हम तोरा छोड़ि दियौ नान केना बात अहाँके ने बीच बीचमे हाल होइ छै दारूए छोड़यके लागि दारू केला छोड़बै हम केला अहाँके छोड़बै ई बात हमरा कहै छी तऽ अपन हम सोच विचारके बातके हम जवाब देबै अहाँके से तेना नहि होइ है अहाँके दारूए पसन्द करू आ नहि तऽ हमरे पसन्द करू दुनूमे से एगो काम पसन्द भेल तऽ ने बियाह भेलै दारू पसंद करू दारू के हम केना छोड़ दिए उमर जीवन साथी है तोरा साहब से पहले हम दारू पिए के स्टार्ट केने रही हाँ तो हम नहीं रहब एहन दर पीबा पर अहाँ पर नहीं रहब हम जाइ छी नहीं रह नहीं नहीं नहीं जाओ ना के नाम आई छोड़ू ना जे बोला जो तोरा बिना हम दारू लगे जिंदगी काट लेबे

गे माय गे गे का पूछी ना गे कथी लागल है भूत उत लागल है ती कथी है हमरे जब हमरा डर लग तोरा सबके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ल जाय है गोर लगे छै बंदे भी गोर लगे छै बंदे भी माय गोर बंदे भी माय कौन त्रुटि भेला है जा तू आई लगा गाय माय कोन त्रुटि भेलै ए तू कथी

ए, हम तोरा क्षमा नहीं करबा तू सब बहुते अत्याचार कर लेले हमरा मजाक मत उड़ै छी हमरा शक्ति के तू आज आजमाबै छ नहीं नहीं नहीं नहीं हम बुझाई छी अपन ते अभी माई की तोरा बड़ शक्ति छ शक्ति अपरंपार के दया के दया हम सब गलती सो करे छी हमर बेटा पिए छले गहबर में जाय छले अब यहन काम नहीं करता है हाँ, एहन काम नहीं करता तो बचन दे हमरा आए दिन का बाद हमरा गहबर में दारू पी के हमर सेवक नहीं आता आ सब दिन रोजाना हमर पीरी का निपटो पूजा पाठ करता

ठीक छो ले हम तोरा एक बेर क्षमा कर दे ले हम जाय छो बाप रे कते गर्मी है ऊपर से एते रौदा सबटा घर के काम हमरे कर पड़िय भनसा भात करू चूल्ही कौला नीपू गाय माल के बहरा निकालू आ जलखइयो हमही करू आ एकटा जे है हमर बुढ़िया जुआन बेटी घर नहीं पड़ल ना तो ओकरा एक टहल नहीं कहीं कर लागे आ सबटा काम कथी हमरे कर लागे बेटी के कुछ सिखैते लूर ढंग से नहीं खाली बहसा के रखने ही एनी समनी घूमते यो लेकिन अहू ने बड़ जिद्दी लड़की छी अहाँके हम अते पीछा करै छली लेकिन अहाँ एको रत्ती नहि हमरा पर भाव दै छलियै देखियौ हम ओहनमे से लड़की नहि छियै कि ओते जल्दी हम कोनो लड़काके भाव दऽ दियै जाले हम बुझै नै छियै ताले हम कोनो चीज के डिसीजन नै लै छियै। अहाँ के कथी बुझाय छले कि हम कोनो फ्लॉड लड़का छिये? यो सच्चा दिल से अहाँ से हम प्यार करै छलिये तब ने एक साल से अहाँ के पीछा करै छलिये लेकिन अहाँ भावे नै दै छलिये हमरा। देखियो हमरा से भेंटऽ के रहत त एहने चौड़ी में आबि क भेंट लेब आ एना नै होय जे हमरा घरे तक अहाँ पुगि जायब। केहन बात करै छी झबरी हम अहाँसँ बिना पूछने अहाँके घरे हम कैला जायब से कहू तऽ एगो बात कहू झबरी जब अहाँ हमरा पसन्द करै छी हम अहाँके पसन्द करै छी तऽ चलू ने दुनू कोइ भायके बियाह कऽ लै छी नहीं नहीं भागऽ के बारे में अभी नहीं सोचू जाले हम अहाँ के बढ़िया से चिन्ह नहीं लेब ताले हम केना शादी कर लेब जब एक दोसर से अपना दुनू कोइ प्रेम करै छी ताहिमे शादी करऽके कोन शंका बुझाबै से कहू तऽ हाँ भौजी ये भौजी देख लेलकै झब बुढ़ी आई बांस में कौन छोरा जरा कथी करी ई बैस के होइया छोरा है कि हम चिन्हू नहीं पहले अब भाई गेले ताले रुक तो देखा देता के है आइए झबरी अहाँ ये कथी कर छिए सुनसान जगह में बांस में आ उ छारा के छला ओ ओ हमर साथी छलियै कोन साथी तऽ साथी तऽ चौरीमे कथी करै छियै नट लै लए आयल छलियै भौजी नोट लै लए आयल छियै झूठ बजै छियै अहाँ हमरासँ आँय कि छाड़ा दौड़े चक्कर चलिए से कहियौ ने एहन कोनो बात नहि भौजी झूठोके आरोप हमरा पर नहि लगाउ हम कैला अहाँ बात पर विश्वास करू से बुढ़िया के बड़ घमंडी अपना बेटी पर नहि चलू आइ घरे तऽ हम बतबै छी सबटा रामायण कथा ई कथी गुल खिलाय लए आबै छी चौरी मे आय नहि भौजी मायके ई बात सब नहि कहबै कहबै कैला नहि कहबै तऽ एहन काम कर लिए कैला हमरा तऽ जलखै खियाबऽ जाइके है नहि तऽ नखिन तऽ झोटा पकड़ कऽ हम घिरियब तऽ लऽ जैती घरे बुझली कि ने हम तऽ आइ कहले बेगर छोड़ब नहि बुढ़ियाके देखबै छी अहाँके सब तार हम्म, तू हमरा पोल खोलबिही हम झबरी छियै हमरा अभी चिन्हने नहि छिही रुक ये कलख हाथी सखी हे आ सब लाख गोरा हे सोहब हे कनिया है रुका रुका हम का मलका है कथी भेल कथी होते कनिया कहलियो ग कोनो लड़का नजर में छ लड़का आ एकाकी अचानक लड़का खोजै छी कथी भेल अते कैला आचर्ज लगै छो लड़का यही दुआरे खोजे छियै कि अपना बेटी के झबरी के बियाह करबै बियाह करबै हाँ ये काकी अहाँ के बेटी अहाँ के बोझ भगल भारी भगल से अभी तक अछि कि बियाह कर देबै ये एकरा तो पढ़ल लिखल वाला टाइम है क्या पढ़ेबे लिखेबे से ना तब बियाह करे छी अभी तक कोन उम्र भगले ग उमेर के बात जे तू करे छा कनिया कुसमहा वाली के बेटी हमरा बेटी सा छोट है तेकर तऽ बियाह भऽ गेलै एकटा बच्चो भऽ गेलै आँय ए काकी बच्चा के जे बात करे छिए तो देखबे कली केहन हालत भेले बच्चे में बच्चा भ गेले ग बियाह क देलके त तो दू लाख रुपया लगले हॉस्पिटल में नहीं देख छिए अहाँ कथी चाहे छी कि हमर बेटी एहन स्थिति में रह हे तू नहीं बुझबह कनिया ओते बात जर जबान बेटी के दूरा पर रखनाइ नहीं निक बात होइ है ये काकी ओना कैला बजै छियै कहू ना कि हमरा बेटी बोझ भऽ गेल है कपार पर बैठ रहल है ओहि दुआरे ओना बजै छी बुझलियै ना हे ओना नहीं बाजऽ दिमाग ना हम के चीज नहीं है करती हमरा बोझ होत हमर बेटी आय अहाँ जोरा के मुंह लगा तऽ बढ़िया बात कहत जाओ ना हे ओहन बढ़िया बात अपने ला राखऽ बुझ रखिया नहीं तो झगड़ा भऽ जैतो

एकटा पंक्षी तक के नहि हिलत भी हम तक एकदम सर नहि फिकिर है वहाँ ले सर हेतै हेतै सर हेतै केहन केहन दलाल सब है जे हमरा गाँव घर के समाज के चेली बेटी के साथ एहन व्यवहार करे है किडनैप कर ले ब्लैकमेल कर ले फुसला पनिया कर ले जा है अभी ड्यूटी में छी तो कहाँ देखे छे कोनो एहन दलाल के नहीं तो अभी देह पर लाठी तोड़ देवे की ए बौआ सब है कतऽ जाइ छी तू सब हटिया जाइ छियै हटिया तू जाइ छी तोरा घर में मर्द पुरुष नहीं हो हमर बाबू कहलके हमरे जायके लागी हम हटिया बाजार नहि जा सकै छियै गे बौआ अपनी लड़की के ना बेसी बेच बिकन होइ है तू सब जड़ जबान छे तू सब घरे जो आ तो अपना बाबू भैया के मार्केट से सामान आनि देतू तुरंते जेबा तुरंते चलि अबै नहि लती देरी जे कहै छी से बुझ बुझली के ड्यूटी में हम छी कि तू छी जो घरे घरे अपन जो बाप भैया के अपन सामान लाबै तू मार्केट से चल चल आ ये हमरा ऊपर से प्रेशर पड़ल है टॉर्चर करे है जे कोनो घटना नहीं हुआ ई सब जबरदस्ती करे है आ कोनो घटना होनी भाई तब

कौन में कथी भेलो केला कहनी छ बेटी नहीं माई हम बुझे छिए तू हमरा पर विश्वास नहीं करबी तोरा कहियो के हमरा कोनो फायदा नहीं है गे बेटी गे तू हमार संतान छे जन्मल छे हैं तोरा बात पर हम कैला ने विश्वास करब के कथी तोरा कहल कौआ टोला में कोई तोरा बात कहलका कहना गे टोला के लोग नहीं अई घरे के लोग हमरा बदनाम करऽ पर लागल है घर के लोग के गई एकर मतार एकर माई छली अपना भाई के बोलैने चौरी में आ हमरा कहै छली जबरदस्ती से कि हमरा भाई से तू प्यार कर मोहब्बत कर गे दैया हम केना केना कऽ कऽ के जान बचा के भगली गदैया गदैया गतिहन बात कहलका हमरा तऽ तरबा के लहर हमरा माथ पर चढ़ गेल बजर खोसुआ के ओकरा हम चल पूछो हमरा कतऽ है उ दे चल ना ओकरा हम देखबै छियै हम यौ हम ओते कुछो नहीं बुझे छी अहाँ के काम हम कर देली त हमर पैसा दू यौ हम अहाँके कहने छली ती बियाह करऽ के लागी पटबऽ के लागी तो वो अभी हमरा पटबे कैलिए पूरे काम करू ने तब हम अहाँके पैसा देब अहाँके पैसा नहीं बुराएब बुझली कि अहाँ पैसा नहीं बुरेबे तो आधा काम भगल है तो आधा ढोआ दे दियो ना ठीक है आधा पैसा हम अहाँ के अकाउंट में भेजा देब लेकिन बियाह करे के लागी ओकरा मनाओ न पहले यो कथी ओकरा मना ओकर मतार ना हमरा भेटल छलै तऽ कथी कहै छलै कि लड़का कतौ देखल हा हम कहली कैला ये तऽ ताहिमे हम अपन बेटीके बियाह करबै तऽ हम कते मनेली हम कहली अहाँके बेटी कथी अहाँके भारी उरी लगे सोना बियाह करबै छै अभी तऽ ये ओनी ओकर मतार बियाह करे के लागी सोची लेकिन वहीं के ओकर भौजाई आई हमरा और के देख लेल के अब केना होते नहीं होते मुला फंसते ती भगते कुछ समझ में नहीं अभी हमरा यौ अहाँ ओते टेंशन कैला लै छी अहाँके लगे छल कि अहाँ भूत झपड़ी पटती आ हमही छली से पटा देली ने आ कहली ओते सोचू नहि बुझली ने बियाहो करा देम मात्र अहाँ पैसा पर ध्यान देबे होते नहीं कोनो बात अहाँ ओहि सब पर ध्यान दियो हम अहाँ के पचास हजार बेसिए कऽ के दऽ देब बुझलियै ठीक है होते तो लू अभी अहाँ जाओ हमहूँ जाइ छी ठीक है लो। कते लेट लगा देते रही जौनो सब खाए में हमर बेटा हो तो घरे मारे डीरी आई तो बुझिया बुते होबो नहीं करती सब या हो कहीं ना कथी गै गभया डही धोछ जाही हैं केहन छ गै केहन छे केना तो हमरा बेटी के तो उड़ा पर पर लागल छी गे तोरा भाई जा बियाह करा दी अपना बेटी के गाय आये माय अहाँ के भेलो कथी से ओते चरचराइल छिए कहबो करबै गे केहन छे केहन छे कल जिबिया घर के एगो पुतर होय होय तो या पानी इज्जत झापै है पोतै है लेकिन तू तू केना अपना घर के इज्जत उछालै छी गे देखियो माई जे है से है नहीं बाजू बुझली के सोच समझ के बाजू आ हम कथी के हां के इज्जत उछाल देले कथी हम छोरा मरदा जरा भेट लागल छले के हमरा देखलिए पकड़ली अहां से कहै छिए करी आ सब कर खाना अपन बेटी नाम लगबे हमर पूछ ना बेटी से कथी के लगे से तमी से ओते बदने बियाकुल भेल छिए गई चोर बाजे जोर से तू अपना भाई के बोला के हमरा नहीं कहै छलिए बोल हमरा भाई जरे प्यार कर बियाह कर नहीं कहे छलिए गई माय गई गई कते झूठ बजिया ये झबरी आके मुंह में ने घाव भ जाता ते आग उठबे छी हमर से क्रिया खा के कहियो त जे भौजी हमरा बारे में आग उठबैया तोरे मुंह में घाव भ जेता गे चुप गे भैंस लागी हमरा बेटी के तू केना करे मुंह में घाव भर जा या भीतर देखी ससार देब बे- बेठाओ की बेटी से बुझ रखियो ये माय हम सच्चो कहै छी झबरी के हम देखले एगो छौरा जरा बांस ल बैठ के बतियात लेकिन हम चिन्ह नहीं पइलिए माय आ जैसे हम ओकरा आदमी में अइले तो छारा फुद्दी लेखा भाग गेलैया एकरा हम पूछलिए त कहै छले हम किताब ले आयल छी चौरी में के जाई माये किताब ले गेदैया जो हम धिया पुता छी जो हमरा फुसलबै छै एकटा बात दिमाग में धोली है तोरा बाप के औकात नहीं हो ओहि घर में कुटमैता कर के जे क लेने हो से क लेने हो ध्यान रखिए नहीं तो चरसा वधार कर रख देबू से बुझ रखिए चल बेटी ए चल ना मुँह तकै हवे हँ ये बोलू ने अहाँ से जे नहि भेटै छी हम नहि तऽ हमरा मोने दिल नहि लगैए हमरा मोन एकदम बेचैन जकाँ भेल हब तो हमरो कहाँ बेगर मन लगी जेना जे मछली बिना पानि के तड़पित रहे ने ओनाहिते हम तड़पित छी यहाँ बेगर एना करू ने, कोनो उपाय लगा कऽ फेर भेटू ने। यै, हम तँ कहैत छी, अहाँ एक दिनकेँ लागि कथी, सभ दिनकेँ लागि हमर भऽ जाउ। चलू दुनू कोइ बिआहे कऽ लैत छी। हूँ, अहाँ तँ खाली बिआहेकेँ पीछा पड़ल रहैत छी। हम कहैत छी भेटऽकेँ लागि तँ चलू बिआह कऽ लू, बिआह कऽ लू। देखियो अहाँ एक रत्ती टेंशन नहीं लू पैसा कौड़ी के बुझलिए अहाँ खाली खाली हाथे आओ ना दुनू को बियाह कर ले छी भाई के अच्छा ठीक है अहाँ के बियाहे करे के मन है नहीं तो हम इहो चीज अहाँ के पूरा कइए दे छी हम्म, देखी सतबरती के ई तो घर के पछाड़ी में आबि के बतियाई है आ दुनू मतारी बेटी कहते रही हम बड़ शक्ति सावित्री छी रुक तोरा बतबै छी देखियो चाहिए अपना दुनू कोई भेटी छी ने ओथई चलि आयब ठाव पर बुझली कि नहीं पिउ पिउ पिउ पिउ हे यो माँ अब भऽ गेलै भऽ गेलै ए हे हे हे हे हे हमर पोता बड़ बुधिया माँ ये सुनू ने कथी कहै छियै गे दैया गे कैला यो कैला सियाँ तऽ छै बाघ देखलियै गे नहि ये अहाँ तऽ हमर बात के मजाक में उड़ा दै छी सुन से पहिले त कह कथी भेलवा कथी देखले क कैला छै एना विश्वास तो करबे ना गेमोय बकलेल यकलेल छै अय अग्नि कथी हम कोन बनेगा करोड़पति सवाल जवाब पूछ जाय छै तोरा से कह ना हम गेल छलियै ओनी पछोरा में ना दिखे खगेल छल डबा डबा उबा ठही गेली कि कथी तो हम कथी देखलियै कथी झबरी बैठ कऽ कात में आ बतियाई छल फेरो कुछ दिन के मेहमान हब आय निकालू फरार ए तोरा नजर में हमर बेटी बात कही दोसर से तोरा यते हिम्मत हमरा बेटी के ऊपर गलत इल्जाम लगाबै छ छिया ही हम अहाँके पहिले कह लेने माय ए हमरा बात पर नहीं विश्वास करबे हम बूझी चलिए कि हम आगे कब तो हम बात नहीं पती है अये माय आज खाली हमरा ऊपर ना कर झूठे इल्जाम लगबी छी कथी उ आहाँ के बेटी अब तो हमर कोई नहीं है हमर ननद नहीं है वो हम तो ओकरा लागे नीके सोची छिए अहाँ कहियो तो उ जे कोनो छोरा जरे भाग जेते तो खाली ओही सबके इज्जत जाए तो हमर इज्जत नहीं जेते हमरा ला बेसी कन कन को नहीं पतिया बुझलिए यही गाल में मार लियो फिर वो गाल थूड़ देबू समझ रखियो हाँ अहाँ सबके नीक बात कहब तऽ ओने कटकटा के लगी हम तऽ एहि घर के कोई चित्ते नहीं छी बुझाइ छी अहाँ सबके दुश्मन कहना में जना मरवन हा धोचिया ही कान कान के हमरा पतिया बचा या बच्चा के भूख लगा दूध पिया ठीक है नहीं कोनो बात माय एक ने एक दिन देखबै ई बात सच होबे करतै दिन अहाँ हमरा कह ए बुझली हमरा ला बेसी पटर पटर नहीं कर कान कर जुआन बेटी पर बुढ़िया के विश्वास है लेकिन पुतहु कथी कही नहीं तो ई बात पर नहीं विश्वास है हम एकरा झूठे कहबी चल बेटा अपना सन घर में तोरी के कहा अभी तक लिए ले कहा कतू देखी छी ई तो हमरा पकड़ाइयो देते लेकिन जे ई पोटिया सोची ने उ बात पूरा भैया जाए हमर सपना पूरा भ जाए नहीं कोनो बात एक खाली आब दही ना लेटे लगा दे कत लेट लगा दे कि कभी अती तोरी हाँ चल लिए हाँ तो ये बैग लग के किला लिया बैग में कपड़ा सब ले ले हम अपन हाँ तोरी के ये कपड़ा लाबा के कौन जरूरी चले हम अहा के किने दीती ने ये जीन्स पैंट सब कुछ किन दीती अहाँ टाइमेसँ कीन दितियै ने आ अभी तऽ रस्तामे जाइ छियै तऽ हम कथी चेंज करबै तत्काल ताहि दुआरे धऽ लेलियै अच्छा ठीक है कोई तऽ देखलक है नहि नहि नहि कोई देख तऽ ठीक है चलू दुनू प्राणी शादी ब्याह करब आ ऐसके जिंदगी जियब कोनो चीजके टेंशन नहि लेब बुझलियै कि नहि होतै लू तऽ चलू चलू ओना कोई देख ले पठिया तऽ झबरी केलक तऽ फरार भऽ गेलै हँ जे हमहूँ ओहिमे नहि पैसा बेसिए कमा लेलियै एहने बिजनेस चलैत रहतै नहि तऽ आरो अगाड़ी कमेबै आब तऽ जाइ छियै ए कन्या हँ काकी कथी भन भनाइ छ कहाँ किछो कतऽ गेल छला वनी महा ओ ओनी महा हँ चौक देखन गेल छलियै ए चौक दिशा गेल छला कहलियो ग कहले रहियो लड़का भजिया वाला भजियल हो ग लड़का लड़का आइए काकी अहाँके बेटी तऽ भागि गेल अहाँके पता नहि है गे दैया गे हमर बेटी भऽ गेलै हमरा मालूमे नहि है तोरा केना के मालूम छौ जे एहन से बजै छै ये काकी हम अपना आँखि से देखली बुझलियै ने अहाँके पुतहु ने आ ओकरा भाई जोरक फर भऽ गेल गे माय गे माय कखनो भऽ गेलै गे कत देखला हा कन्या तू आय चौरी में देखली भागत बेग उगले ना छल केकरा जरे हा कन्या देखला हा का कौन थोड़ा खल केकरा जरे भाई गेले हमर बेटी यही भागत ककरा जोरे अहे के पुताहु ने हा ओकरे भाई जोरे भागल आ ओहिमे भगवा के हाथ ना अहाँ पुताहु के हब देखो है कन्या देखो दोछिया आई कहै छलै कि एक ने एक दिन बालू तोर बेटी भागतौ त भागतौ हम क्या न गेलियै कि राजनीति ई सौतिन तरे तरे रचै है केना के भगवा देलकै अपना भाय जे ओकरा हम देखा देबै देखा देबै हम करी हम जाइ छलियै निकाम से हम घरे जाइ छी हम गे बुढ़िया भगेने ऊ नहि हो भगेने तऽ हम छी तोरा की पता हो गए गए बेनबी घर से निकल सुनाई नहीं देगा भैया डाही धोछिया ही बाप खाऊ की कैला बजे छिए त कथि भेल माय कोइला बजे छी गए माय के गे तोरा इहे कर के छलौ त हमरा घर में कोइला कोइलेगा तोरा दुनिया नहीं नजर अयलौ जे हमरा बेटी के भगा देलिए गा धोछिया ही भीख मांगा बेटी हैं हमरा इज्जत पर हाथ लग केना के हमरा बेटी के तू भगा देलिए गे माय गे माय गे दुनिया समाज में केना मुंह देखा गे धोछिया ही गे कौन ना गे कौन ना गे बोल ना आय मैं हम कथी कैले से हमरा मारने छी गलती तो बताओ हां बिना सेती के मारब पर रहै छी तू गलती नै महा गलती कइने छे गधो छियही भितरे भितरे राजनीति रचै छे हैं तोरा भाई के कोई नहीं पूछो ग भैया डही तो हमरे बेटी देखल रहो हमरा बेटी जरे फंसा क लब फंसा क आ तू भगवा देलक फोन लगे धोचिया ही आयो माई खाली मारबे करबी कि कहबी भेली कथी साफ साफ कहना त कथी घुमा फिरा के हमरा लग बजी जे भेलै कथी गैदैया तोरा तऽ नाटक कंपनी में भरना होइक चाही ग- गैया कही हमरा बेटी के भगवा क आ भेलै कथी हैं कथी कहली माई भाई गेल बेटी

बोल हमर बेटी कतऽ क्या? गेलै हम अहाँके पहिले कहने रही मायने बेटी के चेत लू ता हमर बात पर कहियो विश्वास कर लिए बेल लगे के नतीजा कथी भेल मने भाई गेल अहाँके बड़ घमंडी चल अपने आप आ अपना बेटी पर मने भाई गेली भने भाइ गेलै तोरा मन से भागल हौ नै निकल हमरा घर से निकाल बैग ले जो

पुलिस झबरी हे कैला तक तक छी उ अहाँ के बेटी है हाँ यौ सर हमर बेटिए है कतऽसँ लऽ कऽ एलियै ओकरा हम बुझली अहाँ के बेटी है उ लेकिन एकरा के लिए धक्का मार के भगवे छै अगर गलती कथी है से कहू तो ई गलती ये नहि ई महा अपराध कैने है सर हमारा बेटी के ई अपना भाई जरे फंसवा के आ भगवा देने छलै ई अपना भाई जरा अहाँ बेटी के नहीं भगेने छल अहाँ के बेटी के भगवे में हाथ बड़का एकर है अहाँ कथी बुझे छियै ई जे है अहाँ के बड़का अर्जेंट है के लड़की सबके फुसला पनिया के आ देखिए एकर दलाल तो मैं नहीं है के चमेली कनिया हमरा से कोन एहन दुश्मनी छला तोरा जे तू एहन काम कैला ग ये काकी हमरा माफ कर दू पैसा के लोभ में आबि के ना हम अते बड़का गलती कैली ग अहाँ बेटी के ना हम ही भगवे नहीं छली ग हे चमेली माफी जकरा से तू मांगे छी ऊ माफ करत ऊ गद्या भगवान नहीं माफ करतू आप तो तोरा दुनू के ना हवालात में बंद गए ना आ लाठी जब पड़तो सुबह शाम तब बुझबी तू सब कि नियम कानून केकरा कहे चल चल तू चल अहाँ अपना बेटी के समाज के रखू ठीक छै ठीक छै चल तू एकरा जेल में बड़का जेल में धरब सर गे बेटी गे कोन यान तोरा परवेल सिंह हमरा भूल चुक भ गेल जहिया हम कदम उठैले ओए दू जिया न कन हमरा कटा देलक माय नहीं मार एक कनिया तू हमरा माफ कता साउस भऽ कऽ हम गोर लगै छी नहि माय नहि माफी मांगू अहाँ हमरा सँ गलती ई कैलकै आ तोरा पर हम इल्जाम लगा देने चलियो मारलियो ग पिटलियो ग आ ओ धोछिया ही जाय चमेली सेहो हमरा उल्टा पुल्टा कहि देलक जे तोरे पुतहु आबल ओ फँसैने छलै की कहियो कनिया हमरा तऽ बहुत बड़का गलती भऽ गेलै आ तू सुधारबे कि नहि सुधारबे यार हो जाबे अच्छा हो जाबे एक साल रहबो या भी जने पुलिस में पकड़ के ले दो तो की होते आय तोरा लागे तो हम पकड़ते पकड़ते कहते कहते मर जाती आ जिंदगी भर के कलंक एकरा पर लगते और करबे वहन काम माय हमरा से गलती भ गेली माफ कर दे हम नहीं बुझ सकली कि उ दलाल आदमी है या हमरा लोभ में फंसा के ल जाए से बात भौजी हमरा माफ कऽ दू हमरा देखू हम एतने बात नीके चीज सिखबै छी माय सब कोई अपने छी हम तऽ आन बिरान नहि छी अहाँके लागी नीके सोचै छी आइके बाद एहन गलती बाबूजी हाँ हम कन्या जाइ छियै अंगना जाय छा अंगना अखन तक रहबे केलेगा केला आइ समूह वाला आबऽ वाला है तै लागी जाय पड़तै नै तू कोनो कर्जा उठेने छह जे किस्ता भरा पट्टा से घरे जाय छह किस्ता नहीं है बाबूजी लेकिन आइ पाँच लाख टका मांग करबै लोन लेबै ओ समूह में लोन लेब हाँ नहीं लेबै तते कर्जा बर्जा छै से केना सधतै उ छौड़ा है विदेश में तो विदेश से भेजते पाए तो सधा दियो झूठे फूस के जाए छ समूह में लोन लियो फंसे के लागी हिनकर बेटा कहिया पठेतै रे नहि पठेतैन कोनो गारंटी है लेकिन कर्जा वाला के तऽ ब्याज बढ़े है ना तीन टका ब्याज ले है आ हिनकर बेटा महीना के बीस हजार पठाबे है तऽ ओहिसँ कर्जा सधतै बाबूजी तहन काम नहीं करे बेकूफी वाला गाँवे घर के कर्जा ठीक होए ई बैंक में एक दिन लेट भए तऽ नहीं तऽ दिक्कत भऽ जाए की ए बाबूजी घर के गार्जियन हम छियै तै लागी हमरा दिमाग से चला दैत ई बीच में टांग नहि अड़ाबैत केना करबै नहि करबै हम जानै छी कनिया हमर बाते नहि बुझै है जा घरके गार्जियन छ तऽ अपना मनसँ करऽ बादमे जेना होतै तेना कहैत रहिए गे माय गे माय एहि कोढ़िबाके कहलिए ये आइ किस्ता है के जेना ने तेना पैसा भेज देब आ से ई फोनो नहि अभी तक उठाबै हम कथी करू कोइ नहि ढौआ दै केना कऽ के हम किस्ता आइ पुगेबै से नहि जानि सर होतै अबैत आ घुर घुर कऽ जाइत होतै आइ हम किस्ता नहि देबै तऽ मौगी सब हमरा बेइज्जत बेइज्जत कऽ कऽ धऽ देतै हम कथी करू नहि करू है कनिया चमेली कनिया हाँ कथी भेल हे कनिया कहलिए एगो मौका सम्हार दा ना हमरा बड़ जरूरी है ए कथी सम्हार दू दीदी कहू ना हे कनिया आई हमरा किस्ता है कहलियो ह बारह हजार रुपया हमरा सम्हार दा ना हमर घर वाला पठेते तो तोरा द देब जब औकात नहीं रहे है तो किस्ता पर पैसा कला उठा ले छी आ घर घर छिछायल फिरे छी अहाँ हे कनिया कैला एहन बात बजे छा हम तोरे भरोसे किस्ता उठैने छियै

केहन के टोकि देलियै जी कहू की बात सर हमरा लोन लिए के छलै केना होतै ए, ए, लोन के लेल हँ सर लोन के लेल भऽ जेतै लोन एना करू समूहमे आउ अहाँ अपना परिवारके लऽ कऽ आ लोन हो जेतै परिवारे के लोग एबे तो होते हमरा बहुते नहीं हेतै नहीं नहीं ई जेंट्स समूह नहीं छै महिला सब टोला के एकजुट भऽ कऽ एकटा समूह बना कऽ आ ओहिमे समूह जे खोलै छै ओहिमे लोन भेटै छै एगो बात कहू तो सर महिला सब समूह उठाबे है लोन उठाबे है तो सधाबे है मर्द बे जब मर्द के जरूरी पड़े तो अहाँ सब कैला नहीं दै छी ई कोन पॉलिसी चलाबै छी अहाँ सब ने सर एना नहि होइ छै कि सिस्टम छै एकटा सिस्टमे अनुसार काज करऽ पड़ै छै महिला सब मानि कऽ चलू पंद्रह टा महिला एक समूह भेलै ओ सब घरमे रहै छै आ मर्दके बात कहै छै तऽ ओ बाहर बाहर रहै छै देश विदेश रहै छै काम धंधा करै छै महिला सब एकजुट भऽ कऽ आ ओहिमे ओहि हिसाबसँ लोन होइ छै सर अहाँके बात हम समझि गेली महिला समूह जेहने चलबै छियै तेहने अहाँ सब मर्दो समूह चलाउ कैलाकि मर्दो सबके पैसा के जरूरी रहै छै ने यौ ए भगवान साफ अहाँ बेकूफ छी पढ़ले छी कि अहाँके बीस बेर कहलियै अरे मर्द सब बाहर रहै छै अहाँ सब दिन समूहमे आबि सकै छियै नहि ने आबि सकै छियै महिला सब घर पर रहै छै एकजुट बना कऽ हम जे ब्याज लिया जाइ छै लोन जे लेने रहै छै तऽ ओ ब्याज टाइम पर ओ सब दै छै किया कियाकि ओ सब घर पर रहै छै अहाँ सब घर पर नहि रहै छी ने अच्छा सर नहि पिताउ नहि पिताउ ओहने हम कहि देलियै अहाँके यदि होइते तऽ ठीके रहिते लेकिन अहाँ सबके सिस्टम रहै नहि तऽ कोनो बात नहि आ कहलियै कतऽ जाइ छी अभी अभी नोचपुर मालूम है ने हाँ, हाँ, यार। हाँ, नोचपुर जा रहल छी वही टोल पर हेतै सर हेतै चलै छी ठीक चल, छै चल, एहिमे चल। पिटाए वाला बात नहि छै बुझलियै दिमाग खराब बुझै नहि सुझै आ आहे कनिया हाँ सर कखन का आवे है बेसी टाइम नहीं भ गेलै आठे बजे के टाइम रही कि जाने गेलियै आइ कैला लेट कऽ देलकै ए, साढ़े आठ भ गेलै अभी तक कथी कहू हम तऽ भातो चढ़ेने छी हमर भातो रहि जेतै आइए भौजी भनसा कऽ के अइतियै तऽ नहि होइत ये भगवान अहाँ नहीं बुझै छियै टाइम पहिले पूघे के चाहिए ना डोंड लग जाय है ओदर हम चढ़ले छोड़ देले चिल्लाबत रहलियै प्रणाम सर नमस्ते सर प्रणाम प्रणाम सर नमस्ते बड गर्मी छै ने आयो सर आबे में एते लेट केला कह देलिए की कहू एकटा मूर्ख आदमी रास्तामे भेट गेल गऽ की उहे टाइम लगा देलकै सब गोटे तैयार होके आयल छी ने हाँ सर नहा सोना के पूजा पाठ सब कथू कऽ के आयल छी खाइ पी के सब कथू भेले भेले हम आइ लेट छी की अच्छा जल्दी जल्दी नाम बोलू पैसा निकालू आ हम चलै छी कनी इधर उतर हाँ झबरी देवी बारह हजार पाँच सय लाउ त सर, आइ हमरा बुते पैसा नहि व्यवस्था भेलैए। दू-तीन दिनके बाद हमर घरवला पठैतै नहि तँ ऑफिसमे जा कऽ बुझा आएत। हे! अहाँ सभ तँ की नाटक हबे? लोन लिअ खालमे गिड़गिड़ा कऽ लोन लऽ लैत छी। नहि सधबऽ सकैत छी तँ कए लैत छी लोन? दिमाग खराब कऽ लिअ। एहि टोलामे फेर एहिसँ मुँहमे अगिला बेरा एहने नाटक भेल रहए। पैसा निकालू जल्दी। ऊनी चलत।

यौ सर कैले ओते डाँटे छी विचारी क आइ पैसा व्यवस्था नहीं भेले तो एक दू दिन में भ जेते ना आ कहते तो हम ऑफिस में जाकर पुंगा देव है चुप वहाँ अहाँ बीच में टप टप कर छी अहाँ देवे पैसा ओकरा खातिर निकाल पैसा अहाँ। हम थोड़ी लेना छी से उ लेना है तो उ- अहाँ चुप रहू ना समूह में किस सिस्टम है हमरा नहीं था हम फर्स्ट जुड़बे करी छी चुप मुंह बंद करू फुलमतिया देवी क्या है हाँ सर हम ओकर बेटी छियै पैसा ला बुआ इक्कीस हजार रुपया बनी छौ हाँ मम्मी द के गेले नानी गाम कहलके हे देने जतू ना द दिए तो अइयो अइले घर तो पैसा लऽ के आबक चाही ने अच्छा कोनो बात नहीं हम चले छियौ संगे संगे हमरा पैसा दे होते सर रखने छी चलू ना समेली जी जी सर अहाँके तऽ किस्ता कहियो नि एनी ओनी रहै छै आइ पन्द्रह हजार रुपया निकालू कहलिए सर अकाउंट में छिटा है तो ओना से काट लेबे त ने हाथ घर पर देखे कोन जरूरी है अच्छा ठीक छै ठीक छै बहुत नीक बात सर हमरा ढौआ मांग करऽ के है भऽ जेतै भऽ जेतै कते रुपया चाही सर पाँच लाख रुपया पाँच लाख गे माय गे माय ओते ढवाई कथी करतै पाँच लाख रुपया लऽ कऽ अहाँ की करबै सर मुर्गा फार्म खोलबै ठीक छै ठीक छै पाँच लाख रुपैआ अहाँके माँग भऽ जेतै सब गोरासँ पूछै छी सब कोइ सहमत छी कि नहि एकरा पाँच लाख रुपैआ चाही नहीं सर हम सहमत नहीं छी आइ गे बैठ खाऊ की तू काहे सहमति नहीं छी गे कथी हमर टोल पर उसका पुताऊ नहीं छी से तू हे टा एगो छी हैं? आ ई बैंक वाला तोर खरीदल छी हाँ? तोहर मुंह देख के दे हो सुंदर होता हमर मुंह नहीं सुंदर इतने ढौआ ए रुकू रुकू रुकू अहाँ सब झगड़ा केला करै छी ना एगो बात कहू तो सर ओकर साई कमाई 20000 के महीना आ 5 लाख रुपया उठे त कथि अपना गांव घर से तिरतै आ तो और सही कथी करोड़ा करोड़ा छापे हो पैसा छापे वाला मशीन हो हां पैसा हमरा पुग बेच गदिया के गदिया त हम जे पैसा लेबे त अपना डर हो बोल लेबे ना हम जे ऋण लेबे त हम फरियाबे ना कि तू फरिया देबी जट्टा पट पर बीच में बोले छी ना मिलता है लडुआ कहले तू छी गार्जियन तू बैंक वाला छी तोर मुंह पुरखी चलता या सर हमरा पीत चढ़े एकरा समझाओ एना छै कि समूह में सब गोरा के सहमति चाही सब गोरा के साइन चाही तभी अहाँ के पाई मिलते एक गोरा अगर कहलक नहीं दिए के है तो अहाँ के पैसा नहीं मिलत कोन ठीक सर एकरा हमरा से दुश्मनी होतै आई जान बुझ के एना करे है त हमरा पैसा के जरूरी है

ए छोड़ा दे ना छोड़ा दे ना मार कर अभी के ना कर अभी सको बाप रे। ए, झा- झा- ए, झगड़ा छोड़ ना, झगड़ा छोड़ ना बाप रे बा ई सब तो पूरा महाभारत चल गई हैं ए भौजी ओकरा दुनू के छोड़ा दिनो झगड़ा त मार दे तू ओकरा देखे छी छोड़बै छी त हमरो मारेला दौड़ै कहूँ हमरो मारत तब बाप रे बाप बाप रे मर जेतै बाप रे ई तऽ मर्डर भऽ गेलै हम तऽ मर्डर केसमे फँसा पाक दे हमरा हत्तोली मर गेला घमा के क्यों बा ई बुझाई हमरा आज घरे चल गेलो पैसा दे सके जाओ बाहर बिजली हाय भाग गेले ये भोजिए दाती लाग गेले बुझाई ये बौआ उठा कनिया उठा उठा गाय पेट खाओ की बिजली गाय पाई खाओ की ना तन तोरा भाई के खाए बागो निर्लज्जी ई बिजली केहन छलेगा ये भौजी और कते में बगल से रहो। ये उठबो ना एकरा ई मुंह बेहोश भ गेलै बेहोश भ गेलै अगर मत